Fy enw i ydy Huw Hughes ap Locsin, a dwi'n byw yma yn Elusendai Llangwst, hefo Gelect, fy nghi annwyl. Gweithag modd, fe gollais fy nhŷ mewn tân mawr, ond roedd yn digon lwcus i cael y cynnig i fyw yma. Sgyn i mond diolch i bobl Llangwst am fy helpu. Wrth gwrs, nid y fi ydy unig un sydd wedi colli ei gartref mewn tân yn Llangwst, nac i Gelect. Da tan ag y fel am awr i sangu, gyda gyfeloedd Llywel yn ein lliw olaf, ac Owain Glyndŵr yn erbyn Lloegr. ond adeiladodd y bobl y dref yn ôl pob tro. Ond mae gen i ddwy stori ag all sy'n llai adnabyddus. Ti'n granto, Gelegt? Yn y flwyddyn 954, roedd Cymru wedi rhannu'n bedwar ran. Y ddau brif ran oedd Gwynedd yn y gogledd o dan Eidwal Foel a'r Deheubarth o dan Hywel Dda. Roedd anghytundeb rhwng y ddau. Roedd Idwal yn weld y Sacsoniaid fel gelynion, a Hywel yn eu gweld fel ffrindiau. Penderfynodd Idwal ymosod ar y Sacsoniaid yn amwythig. Ond,

ac felly roedd ansicrwydd dros pwy fyddai'n rheoli Gwynedd. Yn ôl y drefn ar y pryd, meibion Idwal ddylai etifeddu Teyrnas Gwynedd, ond daeth Hywel Dda o'r de a chymryd Gwynedd. Yn fuan, daeth y rhan fwyaf o Gymru dan reolaeth Hywel Dda. Roedd Hywel eisiau i bobl Cymru gyfan gwrando ar ei gyfraith o, cyfreithlai Hywel Dda. Roedd rhaid i feibion Idwal dianc o Gwynedd, a cuddio oddi wrth Hywel Dda. Ond, yn fuan iawn, bu farw Hywel Dda o dysynti. Glywodd Meibion Idwal y newyddion. Penderfynodd y ddau fod yn amser dychwelyd i Wynedd. Ond dyw'r meibion Hywel Dda hefyd eisiau cadw hwyl. Amseg amfrwydig enfawr. Ac fe gyfagfu byddinoedd meibion Idwal a meibion Hywel yng Nghae Melog. Cafodd pobl Llan Gwst eu symud i goed Llanddoged i guddio yn ystod y frwydyr. Yn dilyn oriau a frwydro, mudio'n ysgwawr oedd enillwyd. Llosgodd Llanrwys. Lladdwyd Meibion Hywel. Ac oedd naw yn ddiogel i bobl Llanrwys dod allan o'r coed. Wedi fwydig, cafodd Llanrwst ei ail-adeiladu o'r lludw. Ond mae gen i'n stori arall. Rhwng y blynyddoedd 1455 a 1487, roedd dwy garfan yn ymladd am Goron Lloegr. Roedd byddinoedd y Yorkiaid eisiau disodli Brenin Harry y Chweched a'i dilynwyr y Lancastriaid. Erbyn heddiw, da ni'n galw'r rhyfela yma yn rhyfeloedd y Rhosod, Yn 1483, roedd y Yorkiaid yn ennill, a fu rhaid i Lancastriaid guddio oddi wrth y brenin newydd, Richard y Trydydd. Mae coedwig anferth ger Llanrwst, sef coedwig Gwydig, a rhywle yn y coed mae ogof gudd o'r enw Carreg Gwalch. Dyma lle roedd rhai o'r Lancastriaid Cymraeg yn guddio. Roedd arweinwyr y Lancastriaid yn Cymro lleol, yr enwog Dafydd ap Siencyn. Yn ôl y sôn, roedd Dafydd yn fardd ac yn wych efo bwa saeth. Ymosododd Dafydd ar gadarnleoedd Iorcaidd yn Sir Dinbych.

Roedd Brenin Richard yn flin iawn am hyn. Felly, er mwyn talu'n ôl am chwalu Dinbych, fe anfonodd byddin Iorcaidd anferth o dan arweinwydd o'r enw William Herbert, Iarll Penfro, i feddiannu Gwynedd. Llosgodd llawer o lefydd, fel Llan Rwst. Yn ôl y sôn, i ddathlu ei fuddugoliaeth, rhoddodd pwdin anferth i'w filwig. Roedd y milwyr llwglyd ar fin bwyta'r pwdin pan anelodd Dafydd saeth i mewn iddo. A'i llusgodd yn y gallt i goedwig i'w ddynion fwyta. Roedd y Yorciaid yn wallgo ac yn llwgu. Yna, ddaeth neges bod Cymro arall yn paratoi i ymladd yn erbyn y brenin Iorcaidd. Roedd yn aelod o'r teulu Tuduriau o Ben Mynydd yn Sir Fôn. Ei enw oedd Harry Tudur. Fe gwffiodd yn ngwledig olaf rhyfeloedd y rhosod yn Bosworth, wrth gario baned ddraig goch ar faes y gad. Yn ôl y sôn, fe aeth byddin llwglyd yr Iorciaid ag frys i ymladd yn ei erbyn. Mae'n bosib fod ganddyn nhw ddim stumog am y ffeit. Collodd yr Iorciaid ac fe ddaeth Harri Tudur yn frenin. Cymro yn frenin ar Gymru, Lloegr a Llanrwst. Tybed ydy o'n bosib fod y Yorkiaid wedi colli am eu bod mor llwglyd? Efallai bod y diolch i gyd i Dafydd ap Siencyn. Wel, dyna ni. Caeth pobl Llanrwst llonydd i ailadeiladu eu pentir ar ôl y llosgi unwaith eto.